Безнең менә шушы сөекле тамашачыларыбыз утыра торган зал, безнең шул матур сәхнәбез, ул филармониянең концертлар залы. Филармония ул борынгыдан килгән иҗади оешма, аның зур-зур традицияләре бар иде. Заманында лекторийлар бар иде. Лекторий дигән нәрсә? Бер алып баручы, бер җырчы, бер баянчыны бер машинага утырталар да, районга чыгарып җибәрәләр. Бөтен районнарны җөреп чыгалар. Һәм менә шул вакытта алып баручы дигән Ул матур, сәнгатьле сүз остасы дигән кешеләр җитми торган иде. Һәм шул вакытта чыгыш ясаган артистларыбыз бүген дә безнең сәхнәдә эстраданы тота. Безнең сафта, шулай дип әйтергә кирәк. Һәм инде, әлбәттә, алдагы безнең артистыбыз, ул дөрестән дә безнең шулкадәр матур, нәфис сүз остасын җиткерүче тамашачыларга. Һәм инде озак еллар, дөрестән дә, филармониядә эшләгән Һәм алай гына да түгел, үзенен иҗат юлын әле ул безнең бик танылган җырчыларыбыз белән башлап җибәргән. Рус мәктәбен бетерсә дә, бик матур иттереп, матур сәнгатьне Рус нәфис, мәктәбен бетергәнме? әйе, нәфис сүзне тамашачыларга җиткерә белгән артистыбызны сезнең каршыгызга чакырабыз. Каршы алыгыз Татарстанның атказанган артисты Рузалия Закиева!
бик яратып сезне рәхмәт бик матур каршы алдыгыз э, минем бик яратып сөйли торган әсәрләрем ул мөхәммәт абый мәгъдиев әсәрләре Сез укуыңыз бар, ишеткәнегез бар. Менә мин бу концертка әзерләнгәндә уйлап куйдым, күптәннән укыдым микән мин Мөхәммәт абыйның Без 41 нче ел балалар поездына нәкъ җегерме ел элек булган. Мөхәммәт абый Мәгъдиев Без 41 нче ел балалары поездының өзек 14-15 яшьлек яшь үсмерләр ачлы-туклы, чабаталы Арча педучилищесында белем алалар. Ата кара тараканның кан әйләнеше. Әркәшә Пермяков, рус малае. Аның чиркәү кушкан исеме Аркадий булгандыр инде. Ләкин туганнан бирле татар авылында яшәгәнлектән, ул Әркәшегә әйләнгән дә беткән. Хәер, башка яктан да ул нәкъ безнең кебек. Русча бер аваз сүз белми. Чөнки әти-әнисе дә гомер буе татар авылында яшәгәнлектән, гел татарча гына сөйләшәләр. Киеме дә татарча, өстендә брезент тышлы бишмәт, аягында кызыл буяулары чыккан алтанлы манган итек. Бар булган аермасы фамилиясендә һәм су коенганда гына күренә. Рус теле дәресендә. Без инде өйгә белән хәбәр табу кебек эч пошыргыч эшләр булыр дип тора идек, бөтенләй башкача булып чыкты. Сез, диде укытучы Мәскәү мишәре, колхозчы крестьян малайлары. Менә шуның өчен мин сезгә бүген яздырачак сүзләрнең күбесен руслар үзләре дә белми.

Мөрәле малай Әлтәфи миңа борылып, пышылдап кына болай диде, Юк анда, малай. Монда укытучылар түгел, ат пешүчеләр әзерлиләр икән. Ләкин мин аңа җавап бирергә өлгермәдем, укытучы безне яңа сораулар белән күмде. Ә бәкәл эчендәге ял ничек булыр? Ә бәкәл өстендәге ялы ничек булыр? Менә монысын руслардан да бик сирәк кеше белә. Әркәшә әнә шул дәрестә танылды. Ул бер-ике сорауга дөрес җавап бирә алды. Укытучы аны мактап, Май чүлмәгенең тышыннан билгеле, диде. Рус теле дәресендә дәрәҗәсе күтәрелеп киткән Әркәшә бер көн эчендә ике фәннән харап булды. Берсе, рәсем дәресендә. Рәсем укытучысы безнең нәрсәгә сәләтле икәнлегене белер өчен өстәл өстенә тумбочка утыртып куйды да, шуны кәгазьгә төшерергә кушты. Йә, Хода! Кемнәрдән нәрсәләр генә чыкмады. Ирекле рәсем дисен иде ичмасам. Менә авыл мәктәбендә безгә укытучылар шулай дип кенә әйтәләр иде. Кем куян, кем әтәч, кем яфрак ясый иде. Укытучы безнең теләкне белгәндәй, ирекле рәсем ясарга кушты. Әркәшә әнә шул ирекле рәсем белән харап булды. Дәрес бара. Һәркем кыштыр-кыштыр нәрсәдер эшли, артка борыла, елмая, мышкылдый. Кемдер ясаган рәсемнәрен резинка белән фыжылдатып бозалар. Икенчеләре сугышка кадәр алган буяу карандашының очын тел очына тидерә-тидерә буйыйлар, укытучы парталар арасында йөри. Аның киемнәре иске. Ләкин бик пөхтә. Һәр дәрескә муенына кара лентадан ясалган күбәләк куеп керә. Чабаталы малайлар булсак та, һәркайсыбызга сез дип сөйләшә. Әлтәфи берничә тапкыр саташып, үзе турында без дип җавап бирде. Без аңа ияләшкәнмени соң инде. Укытучы һәркемгә ниндидер киңәш бирә, җылы сүз әйтә, кинәт укытучыны ышкылык тотты. Карасак, аның кулында Әркәше дәфтәре. Рәсем укытучысының куллары дерелди, икегә бүленгән мыегының очлары берсе аска төшә, икенчесе өскә күтәрелә сыман тоелды. Сез сез сез нәрсә эшлисез? Бу нинди натурализм? Сезгә ничек аяк түгел? Совет мәктәбе эчендә сез нәрсә эшлисез? Карт кышты кыштыра атлап өстәл янына китте. Калтыранган куллары белән әркәшегә журналда икеле куйды. Аннары рәсем дәфтәренең битен җыртып алды да мич артындагы утыннар арасына ыргытты. Натуралист әркәше кып-кызыл булып түбән карап утырды. Ахырдан гына билгеле булды. Ул айгыр рәсемен ясаганда бераз чамасын югалтып җибәргән. Рәсем дәресендәге вакыйгадан айнып та җитмәдек, зоология дәресендә тагын әркешене бастырып куйдылар. Зоологияне укытучылар җитмәгәнлектәндер инде, безгә мәктәпнең завхозы укыта иде. Ул керер алдыннан гына әркәш сөйләнеп утырган иде. Мин үзем бер нәрсә дә белмим, нәрсә сөйләрмен инде. Ул шулай дип кенә әйтеп бетерде. Узган дәрестә, диде җуан корсаклы завхоз урыныннан торып, без ата кара тараканның Кан әйләнешен өйрәндек. Ул авызын зур итеп ачып бер иснәде, ахырында бераз үкереп авызын япты. Пирмаков, диде ул журналга карамыйча гына. Һәм шуннан соң куйнына кереп озак кына актарынды да, чынаяк зурлыгындагы сәгатен тартып чыгарган булды. Әлтәфи артка борылып елмаеп куйды. Узган төн йокы алдыннан гына Әлтәфи сөйләнеп яткан иде. Имеш, зоология укытучысына кырчан кыеккан. Шуңа күрә дәрес вакытында сәгатен караган булып бер кашынып ала икән. Мәет тә мәет, әркәше дә мәет. Ябык муенына утырткан бераз шакмакка ошаган башын бик нык иеп акрын гына торып басты. Җиденче класстан килгән гадәт буенча ачык китабын алдагы иптәшенең аркасына сөяп куйды да сөйләмәкче булды. Ләкин җөмләнең беренчесен һич кенә дә җырып чыга алмады.

Э, әйләнеше, йә, йә, ди укытучы, сәгатен куенына сала-сала. Йә, шуннан Әркәшенең каушаудан борыны тыгылды. Ата, ата, та та катык, та та та катыга, та та та катыга язалар да соң китап авторлары да. Ач калгырлары. Гаять әркәш өчен капкын булып чыкты. Ул күпме генә тыпырчынмасын, улыннан ычкына алмады. Зоология укытучысы авызын зур итеп тагын бер иснәде дә әркәшегә икеле койды. Син, понимаешь, оятсыз рәвештә икеле аласың. Менә мин синең ипи карточкаңны тоттырып калдыртыйм әле, булгалтырга итеп. Ата кара тараканның кан әйләнешен белмәгән көе кая бармакчы буласың син? Но бу ата кара тараканны кансыз гына яшәсә булмаганмыни соң аңа?
Сезнең алкышлар, Рузалия Загиева, нәфис сүз остасы, танылган нәфис сүз остасы.